ah tun tuma ka rawn share duh cheu chu anxiety ah kan anxiety laia kan panic attack leh anxiety attack kan neih lai taka ah a tih reh dan awlsam ber te ih ka rawn share duh cheu a ih a dam hlenna ni lovin khami kan anxiety attack lai tak leh panic attack lai taka tih reh dan ah awlsam ber te ka rawn share dawn a chuan-- eh anxiety a disorder hian maw depression eh damdawi te hian in effect a nei em le eh engti a rei nge ka ei a chuan engtin nge ka ei lai khan ka awm a chuan ih ka ei zawh tawh hnuah khan engtin nge ka awm a. tih te leh ka doctor ten eng nge min hrilh dan ah ka doctor te information ah atang te ka dawn te leh maw keimah experience te atanga ah ka dawn te khatiah ang kha ka rawn share duh ka rawn share dawn cheu a chuvangin a bul atanga tawp thleng a min lo ah thlir chhuah sak turin ka sawm bawk cheu a ni. A ER doctor pakhatin a sawi chu kan panic attack lai leh anxiety attack lai chuanin ih a nei tawh te chuan kan hre vek a kan taksa te a khawnga chuanin kan kut te a khawnga chuan kan thaw rang em em a chuan kan thaw theilo a kan thaw te a chham a khatiang khanin ih kan awm a khatia kan awm lai tak khan thei thur ei tur-- a awm a nih chuanin awr candy thur emaw a awm chuanin khatiang kha han hmawm ila tih chuanin khatiang kan theh khami thur lutuk kan han en khianin kan nervous system kha a shock a chuan kan parasympathetic ah kha a activate a khati tang khanin kan thaw rang leh thaw hah lutuk kha a ti calm down a khati khan ih thawk pangngai in kan thaw thuai thei a ni tia nih chu chuan umm. A pahnihnaah chuanin Doctor Lee Acupuncture Doctor ih a sawi leh chu ihh kan kut zung ahh thum atanga hetia ahh heti hian han ti ila chuanin helai helaiah hian maw khatiangah khanin ihh han massage ila tih kan massage a kan-- e a nih loh pawn e a pahnih in maw kan massage a nih loh pawhin han beng ila tih han beng thep thep ila e heti ang khanin imm khami hemi lai tak hi e a sawi dan chuanin six a tia maw khatah khanin ihh kan thawrang leh kan thawhah kha a ti kham a kham down a thuai theih a ni a ti ni chu chuanin ihh-- a pathumnaah chuanin kan biang kan biangah hian a ti hetiang hei helai velah hian maw han biang thep thep ila a ti han massage ila chuanin beng ila khatiang khanin ih kan kan thawha leh kan thawchham kan thaw rang lutuk kha ih thawk pangaiah khanin ih kan thaw thuai thei a a rawn chang thuai thei tih khan a ti ni chu lama ka nei leh te nih chuanin ih-- Khatiang kha technique kha umm ka lo la hre lova keipawn tunah hianin ka hre chauha chuvangin kan pa pawh ka hre la ih panic attack emaw anxiety attack emaw ka nei a nih leh chuanin ih hetiang hian min pui bawm dawn nia chu ka tia chuan khang pathum technique te kha a reh hlen na ni lovin kha mi anxiety attack leh panic attack awm lai taka ih a tizia tu maw ih kan thaw hah leh kan thaw rang lutuk te ih tih reh thuaina technique te an ni a chu. a pui bawm em em a ni kha a deep breath pawh kha a ah a tangkai lutuk kha mi pawh kha chuanin ih deep breath hi keimahah chuanin ih panic attack panic attack leh anxiety attack i rawn i nei dawn tih thinlung deuha i hriat nangmah leh nangmah in hriat deuh chuan i rilru ha i rilru chiaia chuanin i thaw a rawn rang em em a khatiang khanin-- ih panic attack i neih hma chiah khanin deep breath han tih khanin ih i in a inven theih maw ka mi panic attack tur kha i veng thei a nih chu ka mi pawh kha a pawimawh em em a. A dang leh ka rawn share tur ah hi keimah ka experience atang te leh ka doctor te min inform dan atang te maw khatiang atang te ka rawn share a ni a, doctor zawng zawng te an inang vek lo va chuvangin kan experience te kan inang vek lo va chuvangin ih. Nangmah nen inexperience a dang emaw, in doctor ten an hrilh che u an inform dan a dang emaw a nih pawhin i comment atang te pawh min lo share ve turin ka sawm bawk cheu a, hei hi ka rawn share cheu hi keimah atanga ka experience leh ka doctor te ah atanga ka in i inform information ka dawn te maw chutiang an ni a, chuan i tangkaipui leh hlawkpui te inawm takin tiin ka rawn share a ni. Chuan. Anti-depression damdawi hi a tha em, effect nei em, nge hma lam tan maw, nau pai theih lohna khawpte hianin a nghawng thei em, a effect thei em tih chuanin. Ka vawi khat aah rawnna ka doctor hlui ah a hming chu doctor Kradman a ni a, tunah chuan a retire a, a upat tawh em avangin a retire a mahse ka aah ka rawnna ah chuanin kum sawmhnih leh pathum nge sawmhnih pahnih vel ka niin ka hria, ka tih laiah khanin ih anxiety attack ka nei ta em em a, thlatin deuh thawh khan ka nei a ka tih lai kha chuanin umm. Ka rilruahna leh ka straight na kha zual a niang khatiang khan ka nei ta em em a chuvangin damdawi min pe thei em ka ti a chuanin ih a mi a chhan na ah chuanin ih ila naupang si a hmalamah te ni faneih te ila tum em min ti a chuan kei chuan ni e pathian remti chuan la tum e ah ka ti a chuvangin amah chuanin ila naupang si a chuvangin engzah engthai depression ah damdawi tih vel hi chu ka recommend lo ih. no ehh hma lamah nau neih i la tum phei chuanin ihh fertility maw nau neihna lam ah te khanin a effect thei a chuvangin ihh a ti ba hlah thei a chuvangin ka recommend lo min tia ka lawm em em a ehh doctor thenkhat te chuanin khatia damdawi min chawh thei em tih chuanin ihh chawh theih e an ti a an chawh mai maw ehh khatiang mite khan awm a chuan doctor thenkhat chu i harsatna te i rilru hahna te ahh chikchiara ngaithla-- peihtute an lo awm leh a chuan umm an care an ihh eng nge mi an care tak tak a maw an hna a piah lamah khanin mi line ah leh leh ehh mi kherna thinlung kha neih te kha doctor te kha an awm a ka doctor pawh chu keima ngaihah chuanin ihh-- mi va kher ve ih khatiang ka hma lam hun tur te min ngaihtuah sak in ih vannei ka inti em em a chuan damdawi chu min chawh lo a chuanin ih englo ih exer te la la chuanin enge i duh zawng i tui zawng han ti tam la a zia leh zia lo min hriat tir leh dawn nia chuanin counselling te pawh ka refer thei chiah a i duh-- Chuanin khatiang te kha min ti a, damdawi tel lova enkawl dan kha min kawh hmuh hmasa a nih chu. Chuan ka lawm em em a, a chungah pawh chuan aaa tuna ka doctor aaa in tuna ka doctor mek aaa hnena ka ka sawi leh ah chuanin ihh ka doctor hmasa in aaa damdawi min chawh ngai lo a, ka la ei ngai lova ehh eng nge eng nge ngaih dan a ti a chuanin ihh. hnute ka fanu kha hnute a nghei tawh maw chuvangin ka fanu pawh hnute a hne tawh lo a chuvangin ih damdawi min chawh thei em ka ti a chuanin damdawi ni e eng ang nge ah eh kan mi zawng zawng te kan system a eh kan taksa a a thawh dan damdawi te a thawh dan ang lo vek bawk a chuvangin damdawi pakhat min chawh a chuanin ih-- Engtin mah ka awm lo ka tia chuanin a pahnihna min chaw leh a chuanin umm ka mi min chaw ah kha chuanin ka lu te kha hai deuh ruai a chuanin umm a hnuah kha chuanin ka zang deuh huai chuan ka hria mahse a daih rei tak tak lo a chuanin ih ka doctor kha ka hrilh leh a chuanin eng-- Aa, kar hnih kar thum vel i ei a ngai a, chuta tang chuanin ih a thawk ang a tia chuanin mahse aw ka ka ei a thawk chuan ka hria min ti zang deuh chuan ka hria maw chuanin ih thla sarih thla riat vel ka umm ka eiin ka hria chuanin umm a damdawi amah pawh khanin ih i ei kum khua ngai lo nia i duh hun hun a i feel better maw ih nangmah i tam i dam a inhriat hun hunah i ti tawp thei a nia a tia ah chuanin ih ei reng pawh hi ka recommend em em lo umm ei loh theih chuanin a tha a tha hle hle a tia chuan kei pawh khan in ni e damdawi rinchhan pawh hi ka duh ber lo ka tia ih damdawi ka va ah kalh leh ah sawi sel ni lovin maw ih keima ngaih keima ngaihdan ka opinion mai mai chuanin damdawi umm-- rin chhan loh hram hi ka duh a chuvangin ka eh thlariat vel ni chu ka ei thla sarih thlariat vel chu chauh chu ka ei a chuanin eh eh ka bang ta a chuan amah pawh chuanin i tul leh anih chuan min hriat tir la ka ziah sak leh dawn che nia prescription a tih a chuan khatiang kha a ni a mite kan in ang lo vek a chuanin ih in ah. ka ka ei zawh ah ka han nghei chiah khanin ih side effect chu a nei tih ka hriatna chu ka ka nghei ka nghei a ka ei lo tawp a ni ka nghei thut a maw khatiah khanin ih engtin nge ka ka lungphu te kha a rawn rang a chuanin ka lu te kha a rawn hai a ih ka nuam loh em em a damdawi ka nghei thut vang khanin ka hria chuvangin a mum kha a phelhin ka ei a chuanin-- Ih, nihnih nuthum a phelhin ka eia chu chuan ka thlah leh a, ka ti khan ih anti depression damdawi pawh hi nghei thut chuanin khatianga awmte kha aw la maw chuvangin i nghei dawn a nih chuanin ih muang changin a phelhin ei la chuanin ih. a phel ei ei pawn ih ni ih nihnih ni thum vel han ei la chuanin a phel leh khan nihnih ni thum vel khan han ei leh la tih khanin ih zawi te te khan thlah la ih side effect kha eng nge ih umm a ziah deuh maw i lu hai tur te leh i ruak chhuak i lu hai tur te leh eng nge i lungphu rang lutuk khatiang te kha ih i lo awm ve a nih chuan maw khatiang te kha a ti ziah awm thei a nih chu keimah experience na leh ih-- Anxiety disorder hi reh hlen thei tak tak a nih loh avangin ah a muang changin ih a reh theih a anih loh pawn ih keimahni kan in enkawl dan a zir te leh maw kha tiang kan life style a zir ah dan te leh keimahni kan in enkawl dan te khanin ih a tiziah theih a experience atanga helpful em em te ka rawn share ve duh cheu chu ah. Aa, a pakhatnaah chuanin e, min tihlimtute bula awm hi e, a pawimawh em em a, aa, mut kham hi a pawimawh em em bawk a ni. Kan taksaah hianin mut hi a pawimawh em em a, kan mut tlem chuanin kan e, taksain, kan taksa chau a tih khan tha kan nei lo a, kan enge. kan mamawh maw kan taksa in mut hi mamawh em em a chuvangin mut kan kham loh pawh khan kan taksa in a tawrh phah thei a nih chu stress na maw hetiang te kha kan stress phah thei a chuan pathumna ah chuanin ah chuvangin keimahni kan hriselna leh kan rilru kan taksa kan ah. Invenna atan chuan keimahni leh keimahni kan invenna ta chuanin a ah khanin eng nge min tihlumtu te bula awm kha a pawimawh em em a khatiang bawkin min rilru min ti hahtu te bula awm tlem kha a pawimawh bawk a ni kan rilru hlim chuanin ihh kan stress kan. na te kan eng zaini na te kha ih a tlem dawn a ni chuan ah a panga nah chuan mahni in enkawl thiam na maw ih keipawh tun thlengin ka la ah practice a exercise lak te hi a chang chuanin a peih awm lo a han ti tawp ila mahse eh lak hram hram te hi kan taksa hianin a mawh em a mamawh em em a chuan kan ei leh in te maw tui in te hi ih-- Kan theihnghilh thin a, a chang chuanin kan tui hal loh chuan inlo mai te hi kan tum kan hmang thin a mahse zing thaw veleh inte kha mut dawn a inte maw khatiang kha a pawimawh em em a chuan ah khatiang te leh ei leh in tur te maw ei leh in tur ah te khanin kan ah in control te kha ih a pawimawh em em a a harsa harsa chu maw keimah pawn ka hria ei leh in in sum hi harsa ka ti regular a maw kan tih theih loh anih pawn a chang chang a kan tih te kha ih-- a hlawk em em a ni chuvangin ihh vawi khat vawi hnih kan exercise pawh khanin imm keimahni leh keimahni kha credit kan inpek a kan lawm thiam a maw chuanin ihh tih loh ai chuan tih kha a tha zawk daih tih thinlung nen khan maw tih hram hram na kha ihh kan taksa kan rilru hriselna atan a pawimawh em em a ni tih leh khati khanin phawt mai se ahh min lo thlir avangin ka lawm a ahh nakinah video a dangah kan hmuh leh theuh dawn nia aw ni leh bye bye.